Helo a chroeso nôl. So, nawr ni'n mynd i wneud bach o, o um, ysgrifennu yn cod ein hun yn Python. Ni'n di siarad yn barod am sut i gosod Python ar cyfriadau, neu gallwch chi defnyddio gwefan, wrth gwrs. Um, a hefyd ni wedi siarad bach am Turtle Python, am crwbanod yma ni'n gallu defnyddio mewn Python a be ni'n gallu wneud. Uh, a nawr ni'n mynd i gael uh, cyfle i uh, ysgrifennu cod go iawn a gweld pa fath o bethau ni'n gallu gwneud. Um, so cyn i ni ddechrau, jyst cwbl o pethau bach cloi am Python. Um, so mae Python, mae fe'n un o'r gaethoedd mwyaf poblogaeth, a mae fe'n defnyddiol dros ben, dros ben uh, nifer o wahanol uh, adrannau o wyddoniaeth. Um, so mae hwnna'n gynnwys y sgwrs cyfrifiadureg. Uh, ond mae fe hefyd yn dyndiol i pethau fel bioleg um, er mwyn fodelu, um, modelu systemau naturiol, um, hefyd mewn cemeg a ffiseg, um, so yn ffiseg er enghraifft yn gallu uh, defnyddio fe er mwyn modelu pethau fel um, dadfeiliad yn blydrol. Um, mewn mathemateg, chi'n gallu defnyddio fe er mwyn tynnu llun diagramau, siartiau, pethau felly. Uh, a hefyd, mi'n parianneg drydanol, um, i chi'n gallu creu prototype digidol uh, o cylchred um, a gweld pa mor defnyddiol bydd hwnna yn go iawn. Um, nawr, be ni'n mynd i wneud heddi, um, ni'n mynd i defnyddio crwbanod, ni'n mynd i defnyddio turtles a, a gweld be ni'n gallu wneud â hon. Um, so, cyn i ni ddechrau, Yy jyst bach am Python nawr. Ni wedi trafod yn barod sut i defnyddio Python. Yym chi'n gallu yy mynd nôl at y fideo yna, mae'r link fyna yym os nad ych chi wedi gwneud hon yn barod. Yym mae jyst mynd trwy sut i gosod Python ar eich cyfrifiadur, mae'n hollol am ddim. Yy neu os o'ch chi moyn chi'n gallu defnyddio gwefan, ond mae mwy o wybodaeth yn y fideo yna. Yym ac cyn i ni ddechrau, Gad cwpl o pethe bach cyflym. Un o'r pethe ma' raid ni sicrhau bod ni ddim yn neud heddi yw bod ni ddim yn enwi ein ffael ni yn Turtle. Yym, os ma' ni'n neud hwnna, ma' hwnna'n mynd i achosi bach o broblem i ni. Ond, let's gweld be ni'n gallu neud. So, um, pen ein ffael, right ar top y ffael, mae cwpl o pethau mae rhaid i ni ystyried. Um, mae pob ffael Pa Turtle yn pob ffael ger y crwban yn dechrau gyda tri peth gwahanol sydd ei angen arnon ni. Um, so y peth cyntaf mae rhaid ni'n gwneud yw dweud wrth Python a bod ni'n mynd i defnyddio'r llyfrgell Turtle, bod ni'n uh, defnyddio'r Turtle Library. So dyma'r llinell fan hyn, chi'n gallu gweld import Turtle, so mae Python gwybod bod ni'n defnyddio Turtle. Um, wedyn mae rhaid ni roi enw i'n crwban, um, rhywbeth um, synhwyrol. Nawr, fi wedi galw um, Turtle fan hyn, criw band fi yn enfys. Um, cwpl o bethau pryd rydych chi'n enwi a'ch um, criw band, rhaid i chi sicrhau bod yr enw yn dechrau gyda llythyren, uh, un dys llythyren, sy'n mots pain, um, bod dim gwagle, so just un gair mawr, un gair ydy e, just dim um, tibod, dim enw wedyn gap a cyfenw er enghraifft, uh, rhaid bod un gair. Um, a mae fe'n defnyddiol iawn os chi'n sicrhau bod yn enw byr, um, ddim byd rhy hir, a mae hwnna just oherwydd chi'n mynd i ysgrifennu yr enw mae llawer yn ystod, um, uh, yn ystod a'ch amser yn ysgrifennu'r cwd. Yym, a wedyn, peth, mae'r peth uh, olaf yma, mae hyn yn rhywbeth diwisiol, ond chi'n gallu dweud wrth um, Python pa siap chi moyn ar eich crwban. Um, so fan hyn, fi wedi dewis i wneud crwban fi mewn siap crwban, trwy turtle. So, be na i wneud nawr yw na i just ysgrifennu hwnna. So, import turtle. Nawr, chi'n gallu gweld bod fi wedi syllafu popeth yn gywir fan hyn, oherwydd mae wedi newid lliw. Um, na i galw um, crwfan fi'n enfys unwaith eto yw turtle. Dot turtle. Fel yna, a wedyn mae cron fach ai fan hyn, um, a wedyn mae'n rhoi siap i enfys. Um, a mae dyfnodau dyfu, dyfnodau fan hyn. Um, so, roi chi sicrhau, mae Popeth sy'n wyrdd fan hyn rhwng y dyfynodau, ond sicrhewch bod chi'n defnyddio dyfynodau fel hyn a nid um, neu dau um, uh, apostrophe fel yna. Mae hwnna ddim yn mynd i gweithio. Oce, okay, so, be ydyn ni'n neud nesaf? So, uh, let's go. Let's so, so, sicrhau bod popeth yn iawn gyda'n cod eto. So, sicrhewch import turtle nad ydy ti'n dy prif llythrenau yn y llinell hon. Ie, yeah, mae hwnna'n edrych yn ffain i fi. Uh, let's go. Sicrhewch nad oes unrhyw gwaglen yn eich crwban. Na. Hefyd, mae'r turtle cyntaf i gyd yn llythrenau fach a bod uh, yr ail Turtle fan hyn gyda prif offeryn ar y dechrau. Let's gweld os mae hwnna'n gywir. Ydy. Ie. Yeah. Gwych. A wedyn y peth ola sydd dyn ni fan hyn. Let's gweld. Yr oen cron fachau, dylai fod turtle myth y trenin bach. Uh, wedi ymgylchu a dau dyfydnod fel hyn. Uh, sicrhewch mae dyfydnod gwirionol a nid collnodau. A mae hwnna yn gywir fanna. Gwych. Ond mae fe'n werth pryd i chi'n dechrau codo, jyst i sicrhau pob tro bod chi'n um, sicrhau bod y llinellau cyntaf yn gywir. Oce, okay, nawr, ni moyn symud ein crwban. Um, nawr, ni wedi siarad bach am symud crwban ymlaen a symud crwban i'r dde. Um, nawr, fan hyn, uh, dyma be mae fe'n edrych fel wrth i chi ysgrifennu yn Python. So, enfys.forward yn 100, mae hwnna yn mynd i ofyn i'r crwban symud ymlaen 100 o picseli uh, yw fan hyn. Um, so, beth chi'n gweld bod hynna ddim yn yr i llawer. Um, a wedyn, enfys.right, so mae hyn yn mynd i ofyn i'r crwban symud i'r dde, troelli i'r dde, a mae'r 90 fan hyn Mi'n graddau, oce. Okay. Um, so, os fi'n jyst yn typio hwnna i mewn, let's gweld be sy'n digwydd. So, let's neud envis dot forward, and let's just neud cant o pixel i fan hyn, a wedyn envis dot right, a 90 gradd, oce. Okay. Nawr, fi jyst yn redeg hyn, So mae'n gofyn i fi achub, oce? Okay? Um, nawr, fi'n mynd i roi unrhyw synhwyrol, mae'n just safio fe. No, document yn ffain. Um, fi'n rhaid i fi roi unrhyw synhwyrol iddo fe. Be fi ddim mynd i wneud yw alwen turtle. Um, os fi'n alwen turtle, mae hwnna'n mynd i chosi lot o trafferth. So, na i just galw e am nawr yn llinell syml. Fel ni. Achub. A 'na ni, gwych, ti'n gallu gweld, mae wedi redeg, mae'n crwban ni, mae Enfys wedi symud o fan hyn, symud ymlaen. Mae'n just dra fan hyn. Ie, yeah, na ni. So, symud ymlaen, 100 pixeli, a wedyn mae hi wedi troi i'r dde. Turned right, 90 gradd ongl sgwar. Gwych. OK. So, ni'n gallu cael ein crwban ni i symud. Nawr, be ni moyn neud nesa yw tynnu llun sgwâr. Okay? So, mae'n dynnu ni'r holl wybodaeth, ni'n gwybod sut i symud ymlaen, ni'n gwybod sut i troi i dde. Um, nawr, tynnu sy'n siarad, mae rhaid ni meddwl beth sy'n pwysig am sgwar. Okay? So gyda sgwar, mae sawl ochr sydd ganddo, a Beth yw'r ongl ma raid i ni troi? Ok, let's gweld uh, be ni'n gallu gwneud. So, uh, os fi'n just yn rhedeg hyn unwaith eto, nawr fi'n hapus fan hyn bod yn crwban ni yn symud ymlaen, a mae hi nawr mewn uh, sefyllfa er mwyn bod hi'n gallu symud ymlaen eto, felly mae'n symud i lawr fan hyn, troi eto, a wedyn troi unwaith eto uh, er mwyn cwblhau yn sgwar. Nawr, gyda sgwar, mae pob uh, ochr union yr un hyd. Mae rhaid i symud yr un pellter pob tro. So, fi'n mynd i ofyn iddi hi mynd yn, uh, ymlaen eto, a unwaith eto, cant uh, o pixeli, a wedyn, wedi hi'n neud hwnna, bydd hi'n edrych tuag at gwaelod y sgrin. So fi moyn iddi hi troi unwaith eto i dde, a unwaith eto ongl sgwel. Let's gweld be sy'n digwydd nawr. O, so rhaid fi achub eto. 'Na ni, so mae 'da ni hanner ein sgwâr fan hyn, a nawr mae hi'n edrych tuag at ochr yma y sgrin, so fi'n mwyn iddi hi mynd ymlaen eto, wedyn troi eto i'r dde, a fi'n credu bydd 90 gradd unwaith eto yn gywir, a wedyn i fyny unwaith eto. So, na i wneud 100, I'r dde. A wedyn in this dot forward. Okay. A nawr fi'n mynd i um, roi un cyfarwydd arall oherwydd be fi moyn yw erbyn y diwedd bod Enfys yn edrych um, bod hi yn union yr un man ac yn edrych i'r un cyfeiriad a pryd oedd hi wedi dechrau. Um, Nice gweld. So, achub. Oce. Okay. A, oh, fi di wneud camgymeriad nawr. Let's gweld beth yw'n camgymeriad. So, let's gweld fan hyn. So, mae fe'n dweud wrtho i taw llinell rhif 9. A, 'Na ni. So, ti'n gallu gweld fan hyn, fi 'di sillafu rhywbeth am anghywir. Um, so, llinell rif 9, dyma ni. Fi'n jyst yn rhoi r mewn fyna. Let's gweld. Gwych, na ni. So, o'r diwedd, mae hi wedi symud mewn un sgwar. Bach perffaith. Gwych. OK, so, be ni'n mynd i wneud nawr? Uh, ni wedi tynnu llun ein sgwar. Right, nawr, pe nesaf fi moyn wneud yw tynnu llun petrial. Nawr, wrth meddwl am tynnu llun petrial, eto, rhaid ni ystyried Beth sy'n bwysig? So, sawl ochr sydd 'da ein patrïon? Um, beth yw hudoedd y uh, uh, llinellau yna, yr ochrau yna? Ydy pob ochr yr un faint neu ydy rhai'n fwy a rhai'n llai? Pa rai sydd yr un hyd a pa rai sydd ddim? A eto meddwl am Pa ongl? Os chi moyn, os chi'n gallu um, stopio'r fideo am nawr, cael tro eich hun, a wedyn gallu chi dod nôl um, a mae'n dangos i chi yn union beth i wneud. Hefyd, um, mae dyn ni yr estyniad fan hyn, so wedi chi creu eich material mewn un ffordd, gweld o'ch chi'n gallu neud, uh, neud efo sefyll mewn y ffordd arall. Reit, os ni'n mynd nôl at fan hyn, so, fi'n gallu gweld be fi moyn yw gyda sgwad mae pob ochr yr un hyd, ond gyda patrial mae rai yn fwy hir na'r llaill. Be na i wneud felly, na i adael Yr un uh, cynta yn cant. Be os fi'n neud um, yr un nesa, ochr nesa, mae Enfys yn mynd i tynnu llun i fi. Na'n neud o... Um, Let's neud o'n llai o faint. Let's neud o'n 30. Um, wedyn, yr un all, yr un nesa, mi moyn i bod yn hir unwaith eto, a na i wneud yr un yma, y pedwerydd, yr ochr olaf, yn llai o faint unwaith eto. Nawr, os fi'n rhedeg hon, gwych. Nawr, mae dy fi petrial fan hyn, a chi'n gallu gweld mae petrial fi, mae fe'n um, ar ei ochr fan hyn. So, yr estyniad oedd i gael e o um, gorwedd ar ei ochr i sefyll yn syth. Cais gweld sut i... beth yw'r ffordd orau o wneud hwnna. So, be fi wedi wneud tro cynta yw yr ochr ar top, um, yr ochr mae Enfys yn tynnu llun o yn gynta oedd yr un hir, a fi mwyn newid hwnna er mwyn sicrhau taw y llinell cynta yw'r un fyraf. So, os ni'n mynd nôl at y cod. Mae'n gwneud hyn 30. Nawr fi moyn yr un nesau bod yn hir unwaith eto. Yr un nesau yn fyr a wedyn yr un olaf yn hir unwaith eto. Na ni, a gwych. So nawr mae dyfu petrio fan hyn. Ac yn gallu gweld mae fe'n sefyll yn syth, sefyll ar y pen. Nawn ni. OK, na. Be os ni moyn tynnu llinell, um, tynnu siap sy'n bach fwy cymleth? Beth os ni moyn rhywbeth sydd ddim yn pedwar ochr, ond rhywbeth sy'n chwech ochr, os ni moyn tynnu llun hexagon? Nawr, er mwyn wneud hynna, mae angen i ni gwybod beth yw'r ongl yma. Ni moyn gwybod yr ongl allanol, fel bod ni'n gallu dweud wrth y crew band, OK, wedi i chi tynnu y llinell yma, Mae chi troi'r dde, a ni rhaid ni roi y graddiau cywir. Okay? Nawr, ni'n gwybod bod 180 gradd mewn ongl syth i gyd. Okay? So, os ni'n gwybod um, o fan hyn i fan hyn yw 180. Ni'n gwybod bod yr ongl miwno, so dyna yw yr ongl tu fiwn i'n siap, tu fiwn i'n polygon ni, um, ac hefyd yr ongl allanol wedi adio gyda'i gilydd. So y maint yma, yr ongl miwno, a maint yr ongl allanol, os chi'n adio nhw gyda'i gilydd, y swm y dau rif yma, fydd pob tro yn 180 gradd. Um, so, gyda yn hexagon nawr, os ni'n gwybod taw o fan hyn i fan hyn, os ni'n tynnu llinell, bydd hwnna wastad yn 180. Okay? Ni hefyd yn gwybod os ni'n cymryd yr ongl allanol pob tro. Bydd yr ongl um, allanol wastad yn adio i fyny i 360 gradd. Uh, 360 yw'r nifer o... Um, 360 yw nifer y graddau mewn cylch llawn. Okay? So, ffordd arall o dweud hynna, er mwyn i gweithio mas beth yw'r angl allanol. So, 360 wedi rannu gyda nifer ar ochrau'r siop. So, yn yr achos yma, 1, dau, tri, pedwar, pump, chwech. So chwech o ochr sydd dyn ni yn gyfan gwbl. So 360 wedi rannu gyda chwech, bydd hyn yn rhoi yr ongl yma, yr ongl allanol. A fan hyn, popeth yn edrych lawr fyny i 360, a felly ni'n gwybod bod chwech wedi lliosi gan 60 gradd i 360. So let's gweld os ni'n gallu tynnu llun yn hexagon, oce? Okay? So ni'n gwybod bod yr ongl ni moyn yn yr achos yma, nid 90, nid ongl sgwar ni moyn, ond 60 gradd. Oce? Okay? Nawr, let's gweld beth sydd rhaid ni ystyried. Um, so, meddwl am pa ongl sydd angen i roi yn y ffwythiant. Ni'n gwybod yn barod o fan hyn, ni moyn 360 wedi rannu gan nifer ochr y siap yn yr achos yma. 6, 360, rand y 6 yw 60 gradd. Fi'n gwybod hwnna. Wedyn, roedd ni cofio fod angen yr un nifer o chmynion, y forward ymlaen, uh, arnom a sydd ochr i'r siop. A wedyn mae rhaid ni cofio fod angen arnom un nifer o chmynion i'r dde a sydd onglau allanol i'r siop. Hynny yw chwech. Nawr, Eto, os chi'n moyn stopo'r fideo fan hyn, cael'ch cyfle eich hun, gweld os chi'n gallu gael eich crewben creu hecsagon, a bysen ni'n nôl miwn eiliad. Ok, gwych. Nawr, let's gweld os ni'n gallu wneud hyn. So dwi, so dwi yn mynd nôl fan hyn. Nawr, na i wneud hyn bach yn fwy o faint i ddechrau. Fi'n mynd i wneud pob... Actually, Nice. So, beth cyntaf fi moyn neud yw fi moyn i'n crwban mynd ymlaen a fi'n mynd i gofyn iddi hi mynd ymlaen cant o pixeri. A wedyn fi moyn iddi hi troi i'r dde a eto ni'n credu taw 360 wedi rannu gan 6 hynny yw nifer o ochrau yw 60 gradd. A mae rhaid i fi wneud hwnna chwech o weithiau, unwaith ar gyfer pob ochr. Nawr. Right. Mae faint i hwnna. So fi wedi wneud Uh, un, dau, let's gweld, os fi just yn mynd fan hyn a fi'n copio a glido, bydd hynny'n cymryd llai o amser ni fi. So 3, 4, 5, 6. Okay? So mae 6 Orchard Myn i mynd ymlaen, chwech Orchard Myn forward, a hefyd chwech Orchard Myn i troelli i'r dde. Okay? Os fi'n safio hyn nawr, a wedyn rhedeg e unwaith eto, gweld os ni'n tynnu llun hexagon. Gwych! So, chi'n gallu gweld, ni wedi tynnu llun yn hexagon. A mae 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochr gyda ni. Fel yna. Fab. Gwych. Nawr, ydyn ni'n gallu tynnu llun heptagon? Mae heptagon, mae ganddo saith ochr, oce? Okay? Ond y problem yw, 360 wedi rannu dy saith. Dydw i ddim yn holl o siŵr beth yw hwnna, sa'n gallu neud hwnna, fy men yn hawdd, Ond be fi'n gallu wneud yw fi'n gallu gofyn i Python wneud hwnna drosto fi. Sdim rhaid i fi gweithio mas yn union beth yw e. So, ych chi'n gallu gweld fan hyn, um, ni'n gallu defnyddio 360 wedi rannu gyda 7. So ar eich uh, byseddfod, ar eich cyfrifiad, ydych chi'n sylweddoli does dim symbol ar gyfer rannu. Rhaid i defnyddio y slash yma. So os yna'n dangos i hwnna i chi nawr, mynd yn ôl.

Gwych, na i achub hwnna nawr. Nawr, cyn i fi redeg e, fi wedi gwneud un camgymeriad bach. Fi moyn i chi gweld os chi'n gwybod beth yw e cyn i fi redeg y cod, oce? Okay? Oce? Okay? Nawr, os fi'n redeg hon, mynd trwy ddo. A, ond, ni ddim cweit yn gorffen yn Heptagon oherwydd fi ond wedi rhoi chwech gorchymyn ymlaen a chwech gorchymyn i'r dde. Er mwyn i fi gallu gorffen hon, os fi'n mynd fan hyn, copio a gludo unwaith eto. Um, a wedyn, os ydw i'n rhedeg unwaith eto, tro yma,

Nawr, oedd hwnna just yn siap gyda saith ochr, ond mae hwnna'n eitha lot o god, right? So, y dychmygwch os ni moyn wneud siap gyda deg ochr, oce? Okay? So moyn wneud dectagon. So, sawl llinell o god chi'n credu sydd angen arnom yn mwyn creu dectagon, decagon, hyd yn oed. Oce, wel, wedi ysgrifennu mas fe fel hyn. So mae ugain llinell dyn ni, oherwydd ar gyfer pob ochr mae angen un uh, forward fan hyn, rhywbeth i orchymyn ymlaen, mae hefyd angen un i'r dde. So ar gyfer pob ochr mae angen dau llinell o cod arno ni. Nawr, mae hyn yn mynd i cymryd achem i ysgrifennu allan. Um, so os ffordd fwy synhwyrol. Os ffordd arall allwn ni wneud hyn a wneud pethau yn bach fwy gyflym ac yn bach fwy taclus hefyd. So, be ni'n gallu wneud i ddefnyddio dolen for, for loops er mwyn ni gallu wneud hyn, oce? Okay? So, let's gweld. Be rydw i wedi wneud fan hyn i droi nifer o ochrau y siap, y polygon fi moyn, a fi moyn deg. So dyma ein newidyn variable yw hyn, a fi'n gallu newid y, y rif yma be fi moyn. Um, a dyma lle mae'n dolen ni um, yn bodoli. So for i in y range nifer o ochrau, so ar gyfer pob um, rif sydd yn y range nifer o ochrau, sy'n deg, Fi moyn i Enver symud ymlaen 50, a fi moyn i hi troi i'r dde 360, a eto, chi'n gallu gweld, mae'r newidyn um, fan hyn hefyd, so dim ond unwaith mae'n rhaid i fi ysgrifennu e. Let's gweld beth sy'n digwydd i'r cod os fi'n neud hyn. So, fi'n mynd nôl, fi'n mynd i gael gwared, fi'n mynd i leu hon i gyd. Um, nawr, let's go nifer yr ochrau, a mae'n just gael dig. A wedyn dyma'n dolen for yn for loop, for e dot in range, nifer yr ochrau, a fi moyn yn fus yn mynd ymlaen, A na i wneud... O, nes na i 50 eto, fi'n credu hynny'n dda. A wedyn fi moyn i enfys troi ddi. Um, a eto, be ni moyn yw 360 wedi rannu gan nifer yr ochrau. 'Na ni. Nawr, mae rhaid chi sicrhau bod popeth wedi sillafu'n gywir. OK. Fi'n credu bydd hwnna'n gweithio. Fi newydd achub e. Let's gweld os bydd o'n rhedeg. O, oh, ni'n gallu gael ein decagon. Ei, na ni, gwych! So, chi'n gallu gweld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni wedi creu siap gyda 10 ochr. A be sy'n dda am hyn yw mae fe'n rili really hawdd uh, i ni newid hon um, er mwyn creu siapau sy'n fwy neu lai o faint. So be fi'n gallu gwneud, fi'n gallu mynd o deg, uh, be sy'n digwydd os fi'n gwneud rif sy'n lot yn fwy. Uh, beth os fi'n gwneud 33 er enghraifft. Uh, achub hwnna, redeg, O, a, 'na ni. Chi'n gallu gweld ma' fe 'di mynd bant o'r sgrin? 'Na ni. A os fi'n neud e'n fwy o faint, chi'n gallu gweld? 'Na ni. Bant o'r sgrin, ma' fe mor fawr. Gwych. So, fi'n gallu ar hawl gan newid ond un rif yn hyn, tynnu llun siâp Gen i 33 ochr. Um, os oedd fi moyn neud e yn y ffordd o'n i'n di neud yn gynharach, um, gyda ysgrifennu dau linell o cod ar gyfer pob ochr, bydd rhaid fi ysgrifennu 66 uh, llinell o cod just i wneud siarp syml fel hyn. Ond gyda'r system yma, gan defnyddio ein for loops, ein dolen for, um, fi'n gallu neud hyn yn rili, really, rili really gyflym. A chi'n gallu gweld, mae hyn yn rili really fawr, um, felly na i newid hon, let's neud hyn bach yn llai, gweld os fi'n gallu cael popeth ar yr un sgrin. O, na ni. Gwych. A chi'n gallu gweld, mae fe'n dechrau edrych nawr. Um, mae fe'n edrych bron i bod fel cewch. Um, dydy o ddim yn cewch fi'n gafo. Fi'n gafo bod e'n uh, rhywbeth gyda 33 o chwrs gwybod beth sy'n nesaf. Gwych. Nawr, um, be fi moyn i chi wneud nawr yw gweld sy'n gallu tynnu llun tetradecagon. So mae hyn yn siap yn 14 ochr. Okay? So union yr un cod sydd yn ni fan hyn. So gyd chi rhaid i'n wneud yw creu nhw wedyn creu variable um, a rhoi 14 yn mwyn creu siap 14 ochr. A wedyn dyma ein loop fan hyn. A chi'n gallu gweld, mae fe'n bwysig fan hyn um, mae dyn ni yn gwagla fan hyn, be fi'n hyn gwasgu tab i sicrhau bod y cod yma o fiwn y dolen, o fiwn y lŵp. Os fi'n mynd yn ôl, os fi'n cael gwared ar um, y gwagle yma, gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gweld, mae fe'n dweud expected an indent block. Oedd yn disgwyl bod rhywbeth, um, bod, oedd yn disgwyl um, bod fi wedi tabio fan hyn er mwyn rhoi popeth mewn i'r lŵp. Gwych. So os ydych chi'n mwyn gallu stopio'r fideo fan yma a, a gael cyfle chi a chi'n gweld os chi'n gallu creu ein siop. Wych, oce. Okay. So nawr, chi'n gallu neud... Nawr bod chi wedi ysgrifennu'r cod a chi'n gallu neud e gyda 14 ochr, dewiswch unrhyw rif ar hap, rhyw rif rhwng 1 a 100. Eto, nes i dewis 33. Um, eto, gyda fi, o'ch chi'n ei gweld gyda pryd nes i siop fawr. a nes i apio tua nifer o och- ochrau. Um, oedd e mynd bant o'r sgrin, so falle be chi moyn neud eto yw defnyddio llai o pixeli gyda um, ymlaen. Um, a gweld os chi'n gallu darganfod beth yw enw eich siop. Dydw i ddim yn gwybod beth yw um, enw siop gyda 33 ochr, um, os ydych chi'n gwybod. Um, Timo, gadewch i ni wybod. Oce, okay, gwych. So, beth chi'n gallu gwneud nawr yw eto, chi'n gallu chwarae gyda hyn, ond dewis unrhyw rif ar hap rhwng 1 a 100 i gweld beth sy'n digwydd a gweld um, maint y siaper ydych chi'n gallu gwneud. Eto, wrth, wrth i ni ychwanegu fwy o fai o ochrau, mae'r peth yn edrych, yn mae'r siap i edrych yn fwy tebyg i cilch. Um, a un ffordd o meddwl am cylch yw taw um, polygon yn dio gyda anfeidraidd o ochrau. Dyn ni ddim allu wneud hynna mewn Python, um, ond dyna un ffordd o meddwl am ein, uh, uh, un ffordd o meddwl am cylch. Gwych. Oce. Okay. Nawr, ni wedi trafod um, am pen i fyny a pen i lawr, pen up and pen down, a sut mae hyn yn gallu effeithio ar ein cod. Okay? Um, nawr, chi'n ysgrifennu um, y cod fel hyn, so envis.penup, a wedyn um, mae dyn ni cronfachau, a os dim byd uh, yn y cronfachau, a mae hwn yn rhoi y pen i fyny, a mae un yn rhoi y pen i lawr. Nawr, be fi moyn neud i gweld os fi'n gallu tynnu llun dau siap wahanol, oce? Okay? Um, a fi, mae rhaid i fi defnyddio pen i fyny, pen up a pen down er mwyn gallu neud hyn. Let's gweld beth sy'n digwydd os fi'n defnyddio y cod canlynol, okay? So mae dyfu fan hyn, um, range 4. So rhywbeth jyst gyda 4 ochr sydd dyfu, fi, fi'n credu. Um, so be chi'n credu, wrth edrych ar hyn, chi'n gallu uh, meddwl beth yn union chi'n credu bod ni'n mynd i tynnu llun o. Mm. Right, um, eto, mae'r mynoliad fan hyn yn bwysig, chi'n gallu gweld, mae'r mynoliad fan hyn yn sicrhau bod y gorchmynion yma tu fewn i'r dolen ffo, tu fewn i'r ffo lŵp, ond mae rhain tu allan i'r lŵp, okay? Nawr, na i ysgrifennu rhain hon mas, a let's gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gallu dilyn fi gatre. Okay, let's gael gwared ar hyn. So, for i in range 4, A eto, mae fe'n tadio yn syth, enfys, dot forward, mae'n iddo hi symud ymlaen, let's wneud cant o pixeli, a fi moyn i hi troi i'r dde 90. Wych, a be o'n nesa? Right, so fi moyn iddo hi mynd ar pen i fyny, a wedyn symud ymlaen, troi'r dde, Mynd ymlaen eto, troi i'r chwith. Ah, oce, okay, so mae dyn ni gorchmynu newydd fan hyn. Troi i'r chwith, so enfus dot left, a bydd hi'n troi lli i'r chwith, a wedyn pen down. So pen up, forward, a right. Let's go out.

Nawr eto, fi 'di rhoi'r pen i fyny, so ydych chi'n credu bod yn mynd i tynnu unrhyw llinellau yn y darn yma neu na? Pa mor 90 i'r chwyth? A nawr fi'n mynd i roi y pen i lawr, pen down, a eto does dim angen dim byd yn y cron bach efo na.

Troi i'r dde. Ok, let's gweld os mae hon yn mynd i gweithio. O, fi wedi gwneud camgymeriad. Na, gweld. Right, so mae'n dweud i fi beth yw camgymeriad fi'n ngofio y gair in fanna. Uh, rhedeg. Neu un. Gwych. Oce, okay, so, be fi wedi gwneud, um, chi'n gallu gweld, wrth edrych ar y cod, mae Enves yn tynnu llun y sgwar cyntaf. So, eto for i yn range 4, a mae hi'n ymlaen a troi'n dde pedwar waith er mwyn tynnu llun sgwar. A wedyn fan hyn, mae'r pen yn dod i fyny, um, a mae hi'n mynd ymlaen Ac i'r dde, ond oherwydd mae'r pen i fyny, dydy hi ddim yn tynnu um, unrhyw lliw. Os fi'n cael gwared ar hyn, so mae'n cael gwared ar pen down, a hefyd pen up. Let's gweld yn union beth sy'n digwydd os ydw i'n gwneud hyn. Ni, so un, a, gwych. A chi'n gallu gweld, mae fan hyn wedi parhau i tynnu llinell, oherwydd ni ddim wedi dweud wrth y crwban i tynnu y llinell, uh, tynnu y pen i fyny. Be os dwi i'n just dweud wrth Enfys i roi pen i fyny? Okay. A wedyn, redeg. Ni. A. OK, so, problem sydd 'da fi nawr, ni wedi dweud i'r crwban tynnu y pen i fan i, ond soi wedi dweud pryd i tynnu'r pen i lawr. So, er mwyn wneud hwnna, mae angen pen i fyny a pen i lawr cyn bydd hyn yn gweithio yn gwbl gywir. 'Na ni, a ma' 'da ni un sgwâr, a ma' sgwâr a llai o faint tu fewn. Gwych. Oce, okay, nawr. Hyd yn hyn, ni jyst wedi bod yn defnyddio yr un pen a'r pen yna yn di. Ond mae nifer o lliwiau wahanol rydyn ni'n gallu defnyddio, oce? Okay? Um, nawr, Be, er mwyn wneud hwnna, dyma beth sydd rhaid ni teipio, uh, dyma'r gorchymyn sydd angen arno ni, bydd enw yr crwban wedyn dot pen colour, okay? a chi'n just rhoi un o'r lliw ni'n fan hyn mewn y crom fache uh, gyda dyfynodau. Rhaid i chi ystyried mae colour wedi syllafu yn y ffordd Americanaidd, does dim uh, i bedol yn colour fan hyn. Um, nawr, Fi wedi dweud green fan hyn, um, ond mae nifer y lliwiau wahanol. Os chi'n clicio ar y link fan hyn, bych chi'n gallu gweld, uh, mae llon llwyth o lliwiau rydyn ni'n gallu gwneud. Ond am nawr, let's mynd nôl. Uh, fi wneud gwneud e right lan y top fan hyn, uh, in this dot pen colour, eto heb i byd ol, a fi moyn i'n coch am nawr. Okay? O, safio a rhedeg unwaith eto. Gwych. Gwych. A nawr chi'n gallu gweld union yr un llun, ond nawr mae'r... Um, uh, ond nawr mae popeth wedi darlunio trwy uh, miwn coch. Um, tybed os ydw i'n gallu creu sgwar miwn un lliw a'r sgwar sy'n llai miwn lliw arall. Lle chi'n credu mae angen i mi roi hwnna yn y cod. Gwych, ie. Yeah. Um, so, be fi moyn chi'n ei nawr yw creu sgwar gyda lliw gwahanol ar pob ochr. So bydd, Bydd yr ochr yma yn goch, a'r ochr yma yn glas, a'r ochr yma yn aer, a gan y blaen, a gan y blaen. Um, nawr, fi'n mynd i roi awgrym i chi. Um, mae hyn yn lot yn haws os nad ydych chi'n defnyddio for loops, um, os chi'n just yn ysgrifennu pob, uh, pob llinell. Um, pedwar ochr, felly fi moyn pedwar lliw. Uh, eto, chi'n gallu edrych ar uh, y gwefan fan hyn am fwy o gwybodaeth am pa lliwiau sydd ar gael. Um, a falle bydd chi'n ffindio bod y llinellau bach yn denau, chi'n gallu neud nhw'n lletach, um, chi'n gallu neud y llinellau yn fwy trwchus drwy defnyddio hyn. So be fi'n mynd i wneud ar er enghraifft, uh, os fi'n neud envis.penwidth, a uh, na just roi 5 a gweld be mae hwn yn neud. Fi'n gobeithio, fi'n mynd i cael llinell sy'n ba... A, be fi'n gwneud nawr? A, ah, just width, ddim pen width, na ni. Na ni, chi'n gallu gweld lot fwy trwchus sy'n bach yn haws i gweld. Right, so, Dyna be fi moyn chi wneud nawr, i gweld, um, dim ond un sgwar sydd angen, so mae'n cael gwared ar hyn. Dim angen hwnna. Um, a fi moyn cael gwared ar yn dolen a gweld os ydw i'n gallu creu sgwar perffaith ond gyda pedwar um, lle, gyda, och, gyda Be fi moyn neud nawr yw gwel' os wi 'di'n gallu creu sgwâr perffaith gyda pedwar ochor o lliwie wahanol. Oce so er mwyn neud hwnna be' fi myn' i neud roi nai roi hyn fan hyn i ddechre. Bydd hwnna bach yn haws fi'n credu. Nawr nai neud yr ochr cynta yn goch, ma' hwnna'n ffain 'da fi. A nawr, mae copio eto. Fi'n mynd i adael cwbl o llinell i wneud pethau'n haws. Mae pedwar ochr, a fi mewn pedwar lliw. So, ni'n gwybod taw coch i fi. Let's trio glas, blue. Uh, let's trio gold, oer. A beth am porffor? Gwych! Achub Redig unwaith eto. Gwefl sydd gen i. Coch, glas, air a porffor. Gwych. A eto mae lon loes o lliwiau um, chi'n gallu defnyddio gyda yn Crw Banod. Gwych. Nawr, ni wedi creu ein sgwar, ond beth os ydw i moyn llenwi y sgwar? Nawr, ma' 'da fi sgwâr, ond ma'r tu fewn yn wyn. Ma' hwnna bach yn diflas, fi moyn rhywbeth bach mwy cyffrous, fi moyn gallu llenwi um, y siâp. Nawr, um, mae rhaid ni dweud tri peth oedd Python yn moyn allu wneud hyn. Ni moyn dweud y Python Pa lliw ni moyn llenwi? Uh, ni moyn uh, dweud wrth Python pryd i ddechrau llenwi'n siap a pryd i gorffen, pryd i stop o llenwi'r siap, um, fel bod Python gwybod lle, pryd mae'r siap wedi gorffen. Um, so, mae rhaid i ni wneud cam un, dweud pa lliw ar y right ar ddechrau'r bloc cyn i ni tynnu llun y siap. A wedyn mae rhaid ni cam 2, dweud pryd i ddechrau, um, eto cyn i ni dechrau lluniad i'r siap, ac yn ola mae rhaid i ni wneud cam 3, yw gorffen pryd i ni wedi gorffen tynnu llun y siap. Nawr, er mwyn wneud hyn, mae angen tri gorchymyn arno ni. So, enw'r crwban dot fill colour, eto sylwch bod dim i bedol. A mae hyn yn mynd o flaen yn siap. Um, a wedyn mae enw'r crew band dot begin fill, uh, er mwyn i ddechrau llenwi, a enw'r crew band dot end fill, um, pryd ni wedi gorffen tanu llun y siap. Um, eto, sicrhewch bod dim byd rhwng y cram fache, so ond angen rhywbeth yn hyn sydd angen arno ni. So let's gweld sut mae hyn yn gweithio. Uh, right. Be na i wneud? Um, na i cael gwared ar hon i gyd. Um, a nawr, pryd i ni'n bydd dynnu ochrau di, uh, di yw'r uh, peth fwy o syml. Dyna be mae Python yn wneud um, os nad chi'n rhoi lliw iddo fe. So let's say envis dot beth yw e? Fill colour. Uh, let's just wneud coch yn nawr. Wych. Um, so, ni'n gwybod nawr bod unrhyw siapau ni'n creu, uh, ni'n mynd i cael ei llenwi gan coch, ond mae rhaid ni ddechrau. So, envis dot begin underscore fill. So, mae'n fynd i dechrau llenwi. Nawr fi moyn creu yn siap ni for i in range 4. Fi jyst mynd i creu sgwar yn unwaith eto. A unwaith yn mynd, mynd ymlaen, let's mynd count trwy yma. A troi dde eto 90 gradd. Wedi iddo fo wneud hwnna, wedi i ni um, mynd troi hyn a gorffen ein ffolw, gorffen ein dolen uh, for. Ni moyn dweud wrth enwys, wrth y crwban, bod ni wedi gorffen uh, a honna eto end fill ni'n defnyddio fan hyn. A dim byd yn y cram faches. Let's gweld beth sy'n digwydd os ni'n rhedeg hon. Be fi wedi gwneud? Forward. Ah, fi ffili si llafu unwaith eto. Neu ni. Sy'n rhedeg hon. 'Na ni. Gwych. So, ni'n gwybod, ni wedi creu llinell trwchus, a oherwydd dydw i ddim wedi dweud wrth cyfrifiadur i newid lliw um, y llinell, mae fe wedi aros yn ddi. A wedyn ni moyn llenwi gyda lliw coch, Mae fe'n dechrau fan hyn cyn i ni ddechrau creu siop ac yn gorffen fan hyn. Chi'n gallu gweld mae fe'n llenwi'r siop roet ar y diwedd. Fab. Gwych. OK, nawr be fi moyn neud yw, ydych chi'n gallu tynnu llun dau sgwar sy'n sefyll ar wahân, so dyn ni ddim yn, um, dim yn twtio, dyn ni ddim ar unrhyw cysylltiad, uh, dim ymylion uh, ar bwys i gilydd, um, a bod gan un amnelliad aer, so mae dy un ochrau lliw aer, a mae hon wedi llenwi mewn glas, royal blue, bydd yn edrych yn Welsh, edrych yn Swish fi'n credu, a wedyn dyna'r llall, fi moyn sgwar arall gyda ochrau coch sydd wedi llenwi yn sea green gwyrdd y môr, okay? So mae hyn yn haws os ydych chi'n defnyddio'r dolen ffo, okay? Um, yn credu bydd angen dau arnoch chi. Peidiwch ag anghofio i defnyddio pen up a pen down oherwydd chi ddim moyn unrhyw gysylltiad rhwng y sgwâr a eto os chi moyn chi'n gallu neud uh, y llinellau yn fach fwy trwchus. So os chi moyn, stopiwch y fideo nawr uh, a wedyn a'i dangos i chi yn union sut i gorffen pethau wedi chi cael cyfle. Right, ok, so, fi moyn creu dau sgwar, un gyda amnelliad llinell air a un yn, uh, a un gyda amnelliad llinell yn goch. So let's creu yn gynta. Uh, right, so, dyma beth sydd dyfu yn bawr. Let's cael gwared ar hyn. Mae'n gael ei hen, fi moyn llinell eitha trwchus. Um, so, am yr un cynta, fi moyn enfys dot pen colour. A fi'n credu fi moyn air na ni. So, fi wedi dweud fi moyn pen sy'n ail, a fi moyn llenwi uh, y sgwar yma, enfys, a wedyn fill y colour, pa um, lliw fi moyn llenwi hyn, a fi moyn llenwi hyn yn royal blue. Na ni. Gwych. A cyn i fi ddechrau tynnu llun yn sgwar, fi moyn dechrau fan hyn, begin, fill. A stem angen unrhyw beth am y cam bach. E. Okay. Gwych. Nawr, fi moyn tynnu llun y sgwâr. Uh, let's wneud for i in range 4. Mae'n just wneud yn syml fel hyn. In this uh, dot forward, os uh, dwi'n gallu sillafu'n forward yn gywir tro yma. Uh, let's wneud cant yn fyddet yn credu hynny'n gweithio'n dda. A fi moyn i crwban troi i'r dde wedyn. So let's just gweld... Ah, Um, wedyn, fi di ta... So nawr, fi wedi tannu llun yr holl sgwar canta, a fi moyn just gorffen llenwi fan hyn. So nawr fi'n gobeithio, dylse hyn creu un sgwad ni sydd yn air a sy'n las. Os ni'n redeg hwnna. 'Na ni, so amlinell air a mae wedi llenwi yn las fel. Nawr, peth nesaf i moyn wneud yw creu sgwar arall um, a fi ddim moyn ar y sgwar i gael unrhyw cysylltiad. So fi moyn i Enwys, na i gofyn iddi hi symud, so mae'n cant Fi moyn symud, ww, let's gwneud 200 fi'n credu. Um, a fi moyn tynnu'r pen i fyny er mwyn i'r hyn. So I moyn llinell o fan yma i fan yma. So, dot pen up, codi'r pen, a fi moyn i'r crwban symud ymlaen, a fi'n credu bydd 200 yn gywir, A wedyn, cyn i fi ddechrau ar y sgwad nesaf, fi moyn rhoi y pen i lawr unwaith eto fel bod fi'n gallu tynnu, dechrau tynnu llinellau. Uh, nawr, fi moyn newid lliw y pen sydd da fi. So, mae fe'n air ar hyn o bryd, ond fi moyn newid e i Gwych. So. Newid lliw i coch. Gwych. A fi hefyd moyn newid uh, y lliw llenwi, y fill colour. So, let's newid hwnna. Pa lliw ydw i moyn? Gwyrdd y môr, sea green, gwych. Okay. Uh, a her dwi'n mynd i dechrau llunio siarp newydd, fi mae'n dechrau llenwi fan hyn. Gwych, a nawr uh, fi moyn creu sgwar newydd. Ond ni'n gwybod, ni'n gallu cymryd y cod yma, copi a gludo, oherwydd mae'r dau sgwar union yr un faint yn yr achos yma. A wedyn, just ar y diwedd, fi moyn na ni, gorffen llenwi. So, os fi'n achub hwnna, let's gweld beth sy'n digwydd. Ok, so aer a glas a coch a gwyrdd, gwych! So nawr ni wedi creu dau sgwar a dydyn ni ddim yn cysylltu a dyn ni um, o gwbl a mae'r dau a ochrau wahanol lliwiau a wedi llenwi yn wahanol lliwiau. Fab. OK, nawr, be fi moyn i chi wneud, a sa'n mynd dangos i chi sut i wneud hyn, ond fi moyn i chi gweld os chi'n gallu tynnu llun o faner. Nawr, um, fi'n credu dylse hyn, mae rai o'r ein yn hawdd, mae rai bach fwy cymleth, okay? So mae uh, baneri semafor, uh, maen nhw'n rhywbeth ddio er mwyn um, er mwyn siarad a, allan y môr. Um, mae Reina, fi'n credu, yn digon hawdd i chi, fi'n credu bydd hwnna yn oce. Okay. Um, mae rai baneri yn hawdd iawn i wneud. So baner Ffrainc a'r Almain er enghraifft. Dylse hwnna fod yn digon hawdd i chi. Um, baner Lloegr, um, a'r baner rasio um, so, sy'n gwyn ac yn di a lot o sgwariau. Uh, mae rhain a mae eitha canolig efallai byddai'n cymryd bach o amser i chi gweithio mas. Uh, baner Alban, mae fe'n edrych yn syml ond mae fe'n lot fwy glymleth na mae fe'n edrych. A wrth gwrs wedyn, mae baner Cymru. Uh, Fy'n credu bod hwnna'n amhosib. Uh, os chi moyn caisio uh, baner, neu baner Cymru, Go for it. Yym, by ni'n dwlu gweld be chi'n neud a chi'n gallu danfon unrhyw beth ata ni, oce? Yym, nawr fi'n credu dyna diwedd ein sesiwn ni heddiw. Uh, os ydych chi unrhyw cwestiynau eto, mae mwy o gwybodaeth ar ein gwefan uh, a chi gwastad yn gallu siarad gyda ni, oce? A bydd mwy, a mae lot fwy o pecynnau gweithgareddau er mwyn i chi uh, wneud bach fwy o Python, oce? Diolch!